Essalawmaleýkum Atalar söz gepleşigimiziň mähriban muşdaklary. Biz siziň döwletli ojaklaryňyzda agzybirligiň, asudalygyň hemra bolmagyny arzuw etýäs. Her bir günleriňiz beýik zähmet üstünlikleri bilen beslenip, halallykdan gazanýan zähmediňiz siziň döwletli ojaklaryňyza rysgal, bereket, döwlet getirsin. Halalykdan galňan desterhanlaryňyz naz-nygmatdan doly bolmagyny arzuw etýäs. Kim görüpdir zähmet çekmän bu bagty, bu gadymdan gelýän durmuş adaty diýlişi ýaly siziň çekýän zähmetiňiz durmuşyňyza bagt nuruny çaýsyn. Daglary çykan bulutlar kimin ykbal sizi belentlikden belentlige götersin. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan. Döwlet adam üçindir diýen şygar astynda türkmen halkyny gelejege ynanyp alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, alyp barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýän. Mähriban watandaşlar, ynha şeýle ýagşy arzuwlary siziň her biriňize ýollap, Atalar sözi gepleşigimiz iň ýene bir sany ýaýlymda öz işine başlady. Atalar sözi gepleşigimiziň hemaýatkäri, abraýly Mebel hususy kärhanasy.

Hormatly adamlar biziň söhbetdeşimiz Aşgabat şäherindäki ýüzünji orta mekdebiň mollumy Ýusup Lallakow. Ýusup mollum gepleşigimizde hoş gördük. Şahyr aýdýar, Ýagşy sözler köňüllere nur çaýar diýýär. Elbetde ýagşy sözleriňem aglabasy atalar sözlerinde nakyllarda ýerleşýär. Gürrüňdeşler dogrusyna başlasak. Dogry aýdýaň Magtymguly. Ine biziň akyldar Magtymguly Pyragymyz. O dogama duşan gök örer güllep, Gülüň möwsümi dek döwran tapylmaz diýe. Magtymgulyňam her bir setirleri oba bize bir oba atalar sözi bolup, oba pähimlere, oba bir şunýalykka mukaddeslige öwrülen setirler-de. Onuň şu bir atalar sözüne eýerseň, o atalar sözi bile bolsaň kalbyňa-da nur çaýar, o saňa ýol-ýörelge-de bolup durar. Gap dogry, şoň üçinem döredip durlar asyrlarça könelmejek nakyllary, atalar sözlerini ata-babalarymyz. Ine, şol atalar sözleri nakyllar bolsa, her bir ildeşlerimiziň kalbyna ornan mukaddes sözlere öwrüli. Ine, şol sözler bilen her bir adam özüniň dogry ýoluny saýlap alýar. Ýusup mugallym Gahryman Arkadagymyzyň il-günümize sowgat beren Paýhas çeşmesi kitabynda Enemi gören mähriban, atamy gören gadyrdan diýip aýdylýar. Indi bu sowala siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürti bu sowaly ildeşlerimize goýulyň, ildeşlerimiz däli pikir dagan.
Enemi gören mähriban, atamy gören gadyrdan atly atalar sözi bar. Şol atalar sözüne meniň düşünişim şeýle. Ata-babalarymyzdan bize miras galan jümlelerden, atalar sözlerine seredenimizde olar aňladýan manylary köpdürlüligi bilen tapawutlanypdyr. Ine, şu ýerde enemi gören hemem atamy gören diýilýär. Şol atalar sözüniň aňyrsynda onuň döreýiş taryhyna ser salynsa dogry bolar diýip düşünýär. Sebäbi şol enesini görmedik adam üçin onuň Ene atasyny gören adamlaryň şoňa berýän gürrüňleri on şol adamda uly täsir galdyryp, şondanam enemi gören mähriban, atamy gören gadyrdan diýen atalar sözi dörän bolmaly. Sebäbi ine bir ýolda, yzda, märekede, toý-tomaşalarda ýa bolmasa bir ýörite duşuşyklarda, Seniň ene eneň ene şeýleräk gowy aýaldy, ene seň ataň gowy adamdy, abraýly adamdy, sylalanýan adamdy ýaly sözleri eşidenden soňra ene şol ene atasyny tanaýan adamlaryň sözleri şol adamda uly bir duýgulandyran bolmaly. Şeýlelikde enemi gören mähriban atamy gören gadyrdan diýen atalar sözüniň aňyrsynda ene atanyň gadyr gymmatynyň biziň jemgyýetimizde elmydama ýokary bolanlygy, çagalarynda söýgini döretmegi başarandygyny şol atalar sözüniň üsti bilen biz düşünip bilýäris. Ene-ata mukaddes, olaryň orny, olaryň sarpasy, olaryň hormaty barada aýdylmadyk çeper eserler, ýazylmadyk dessanlar, goşgular ýok. Olaryň hormaty belentde tutulýar. Olar nusgalyk mekdep hasaplanýar. Ata-ene öz perzendi üçin. Jemgyýetde gowy yz galdyrmaga, gowy görelde bolmak üçin elinde baryny edip zähmet çekýär. Özüniň gazanan maddy gymmatlyklaryndan daşary ruhy gymmatlyklaryny hem nesillere miras goýýar. Şonuň üçin olary Käbä hem kybla deňelýär.
Enemi gören mähriban, atamy gören gadyrdan Diýip, Paýhas çeşmesindäki aýdylan atalar sözi we her bir adamyň we bir enesiniň öňünde borjy bar. Bir ene diýlen zat mukaddes bolýar. Her bir adamym we bir öz enesiniň öňünde, atasynyň öňünde borjy uludyr. Arkadag Prezidentimiziň Enä tagzym, mukaddeslige tagzym diýen kitabynda bir rowaýat getiripdir. Ine, bir oglan bar eken we ýaňky oglanyň bir yrsgaly artyp, döwleti artyp, Oba bir baýap gidýä. Soňundan buň işi oňuna bolanak. O näme iş etse ýoluna böwet bolýa. O hiç iş oňlanakda. Ondan bul oglan o bir danaň ýanyna barýa, aý dana diýä. Oba men diýä bir näme etsemem diýä işim ugruna bolanak. Oba ýoluma ýöne böwet bolup dur diýä. Ol dana adamam ýaňky oglanyň ýüzüniň, gözüniň bir mähriniň öçenini görüp. Oglum, diýýär, sen, diýýär, o eneň halyny haçan soradyň soňky sapar, diýýär. Olam kän wagt enesiniň hal-ýagdaýyny soramansoň, o ýaňky yrskaly, döwletli, böwet bolup eje etjek iş ugruna bolanak. Onnoň Byldanay, diýýär, oglum, diýýär, sen git-de, diýýär, eneň yrza et, diýýär, hemme işiň ugruna bolar, diýýär. Onnoň Byloglan baryp enesiniň ýanyna barýar. Ene diýýär, Hawa, meň diýýär, hiç bir işim ugruna bolanok. Hawa, näme iş etsem diýýär, bir zat böwet bolup dur. Hawa, sen menden diýýär, yrza bol diýýär. Hawa, isleseň diýýär, saňa kän hara baýlyk bereýin. Hawa, isleseň saňa köşk salyp bereýin, ýöne menden yrza bol diýýär. Şonda Enesaý diýýär, Oglum diýýär, eline bir käse berýär-de, Bar diýýär, birje käse diýýär, ene süýdüni getirip beräý maňa diýýär. Olam beh ejesiniň enesiniň ýaňky tabşyran işi ýeňil ekenine begenýä-de käsäni alyp gidýä, aýlanýa ene süýdüni tapman gelýä. Onnoň gelýä onuň boýnuna burup dur enesine ýalbaryp. Onnoň enesi aýdýa oglum diýä men seň günäňi bagyşlaýan we hemme işiň ugruna bolar diýä. Hawa, ýöne şu taýda görýäňmi, ene süýdüniň gymmatdygyny, hemme zat tapylýar, ýöne ene süýdüniň tapylmaýanlygyny, ene-atanyň bir adamyň öňünde bir mukaddesligini men şu Arkadag Prezidentimiz we bize sowgat beren kitabynda görkezipdir. Aýdylýan atalar sözünde Enäni gören mähriban, atany gören gadyrdan diýip bellenilýär. Diýmek, ýönekeý bir durmuşy pursatlara ýüzlenenimizde, Biz hemişe ene-ata aýratyn hormat göz bilen seredýäris. Muňa mysal edip, ýagny enäni topraga, atany Watana deňelmekligi ýöne ýere däl. Diýmek, hemişe biziň özümiziň ömür örkümiz şu Watanyň goýnunda, şu topragyň goýnunda biziň bagtly günümiz dowam edýän bolsa, onda biziň bagtly pursatlarymyzy ýetirjegem mähriban ene-atalar bolup dur. Bir poemada bellenilýär, ýagny bir oglan, özüniň erbet häsiýetleri bilen ahyrynda şol obadan kowlup goýberilýär. Ýöne muň kakasy ir öz ýurduny täzelän. Şonda gidip barýarka alys ýurtlarda nirden gelýäň diýip barjam adam soranda, men pylan obada ýaşaýan, indem nirä barýanymam özüm bilemok, bir iş gözläp ýörün ýöne kimlerden bolarsyň diýende şonda aýdýar, men pylanyň ogly diýip, ýagny atasynyň adyny aýdýar. Onda saňa kömek etmeli bolar diýip, ýaňky atasynyň özüni bir şeýle ýagşylykda özüni tanadandygy sebäpli şol oglana başga bir barjamly adam, ýat ýurtly adam kömek edýär. Diýmek, atanyň gadyr-gymmaty ýa-da bolmasa enäniň mähribanlygy ol her birimiziň geljekki durmuşymyzda her bir ädimimizde, şu günümizde hemişe bize özüniň bir bagtly nurly şöhlesini çaýyp duran ajaýyplyk diýsek, sözümiz ýerine düşer. Enäni gören mähriban, atany gören gadyrdan diýip aýdyşy ýalyka, ata-da ene ýaly mukaddes zat. Hawa, biz ýöne näme has bir enäň mährine çoýulamyzsoň, ene, ene kän agzalýar. Ýöne ata-da ene ýalykka mukaddes zat. Ine, bir üç sanykka dogan bar eken. Onda bu üç sany doganyň iň gullary aýdýar, Eý, jiglem, diýýär, sen menden, bizden göwnüňe zat getirme. Oba, sen, diýýär, bizden yrza bol, men, diýýär, atam äkidip, men özüm seretjek atama, diýýär. Ondan şeý diýýär-de, ýagny ýaňky iň gully doganlary atasyny äkidýär-de, atasyna seredýär. Oba bir göwnüniň isleýän zadyny iýdirýär, geýdirýär, gowy edip seredýär. Onuň atasy näme, ýurduny täzelänsoň, oba bir düýş görýär, düýşünde bir ýagşy zat aýdýar, Oglum, diýýär, O, pylan bagyň düýbüne bar, diýýär, şo taýda, diýýär, bir altyn bardyr, oba, sen şony al, diýýär. E, bulam kän muňa bir ähmiýedem berenak. Muny ertesi gün ýene ýaňky ýagşyzada düýşüne girýär-de, Oglum, diýýär, şol bagyň düýbünde, diýýär, altyn bar, sen git-de şony al, diýýär. Indi bulam turýar, haýran galýar, baryp görse, hakykatdanam şo taýda altyn bar eken. Oba, indi bu altyn alýar-da gelýär. Ýolda gelýärkä biri balyk satyp ýör. Äý, men diýýär, şu balygy alyp diýýär, maşgalama we çagajyklama iýdireýin diýýär we balygy alyp gidýär. Indi balygy alyp barýar. Indi maşgalasy muny bişireýin diýip, o bişirjek bolanda buň içinden iki sany gymmat göwher daş çykýar. O ýurduň hökümdary ýaňkyda bir gymmat göwher daşyň bardygyny bilýär-de, muny gymmat baha berýär-de satyn alýar. Şeýdip ýaňky oglan. Hawa, bir baý, bir döwletli yrsgally bolup gidiberýär. Ondan soň ýene ýatyrka düýş görýär. Düýşünde ýene ýaňky ýagşy zady aýdýar, Sen şu ataňa seredeniň üçin, hawa, ataňy diýýär, yrza edeniň üçin, hawa, saňa diýýär, şu berlen döwletdir diýýär. Ine, biziň Magtymguly atamyzam, hawa, Tilini öwürmiş haky senany, Agyrtmagyn ata birle enäni, Daglardan, daşlardan uly günäni, Günähi agyr-da çeke bilmez sen diýip aýdýar. Oňa bir ene-atanyň bir oba şeýle mähribanlygy, bir ene-atanyň mukaddesligi, oňa hiç bir zadyň deňäp boljak däl. Gaty dogry.
Ýusuf mugallym size berjek indiki sowalymyz, Wepasyz dostdan wepaly it ýagşy. Bu sowal ildeşlerimiz äli pikirdeka.
Ata-babalarymyz dostlugy, garyndaşlygy, maldan, dünýäden ýokary görüpdirler. Olar malyň, baýlygyň dünýäde wagtlaýyndygy, dostlugyň, garyndaşlygyň, şeýle hem adamçylygyň, adamkärçiligiň gerekdigi, iliň-halkyň arasynda ile-halka goşulyp, garylyp ýaşamalydygy, şeýle hem dostuň köp bolsa mydama işiň rowaç boljakdygy barada aýdyp geçipdirler. Ine, ata-babalarymyz geçmişde dost düşünjesine örän uly ähmiýet beripdirler. Sebäbi dostuň adamyň durmuşynda eýeleýän orny ýokary bolup bilýär, haçan-da şol dost hakyky dost bolan ýagdaýda. Ine, dost diýlende, ilki bilen biziň göz öňümize bir kyn günüňde ýanyňda ruhy taýdan, maddy taýdan goldaw berip bilýän adamy düşünse bolýar. Ine, wepasyz dost diýler. Eýýäm şu ýerde wepasyz sözi geldi, eýýäm ol dost bolanak. Sebäbi seniň kyn günüňde, başyňa iş düşende, bir ruhy taýdan bir kynçylyklara gabat geleniňde ýanyňda seni goldar ýaly, saňa kömek berer ýaly adamyň bolmasa, seň dostuň ýoklugy. Eger-de sen öň birini dost diýip ýören bolsaň, olam şolar ýaly ýagdaýda saňa kömege gelmese, bir ruhy taýdan gollamasa, onda oňa dost diýip bolanak, onda ol wepasyz dost diýibem aýdyp bolar. Ýene bir ýagdaýda seni Bir ýerde ýeke özüň goýup giden bolsa, saňa bir hyýanat eden bolsa, bir dostluk borjuny ýerine ýetirmedik bolsa, onda oňa-da wepasyz dost diýip bolýar. Indi şu ýerde wepaly it ýagşy diýýär. Ata-babalarymyz häzirki wagtda-da ite dost hökmünde garaýarlar. Nähili ýagdaý bolaýynda-da öz eýesiniň ýanyndan aýrylmaýşy, adama şu ömür ötýänçä wepaly häsiýetlileri eýýäm wepasyz dostdan wepaly itiňem gowudygyny, Aýtmaga bize esas döredýär. Ine, Paýhas çeşmesi kitabynda Wepasyz dostdan wepaly it ýagşy diýlen atalar sözüne meniň düşünşim şeýle.
Ene-ataň oba mukaddes bolşy ýaly akga Watanam mukaddes zat. Oba, ynhan, dos hem mukaddes zat. Bir adamyň durmuşynda Hawa seň bir kyn sunuňda öwü bir ýagşy günüňde saňa her bir ýerde hemaýat berýän dosam gerek. Adama ine item dos bolup bilýä. Adama atam dos bolup bilýä. Ine şoň üçin-de atalar sözümizde Wepasyz dostdan wepaly it ýagşydyr diýip aýdýany itdenem bir öwrenmeli, almaly häsiýetler kän sebäp it diýlen zat bir öz eýesine wepaly bolýa. Ine bir adam şeýle gürrüň berýä-de men diýä oba bir oba bardym gezelenje. Şu oba baramda diýýä, bir obaň gyrasynda diýýä, bir uly gümmez ýasalyk eken. Oňam gyrasynda hat ýazypdyrlar, şu gümmeziň näme üçin ýasalanyny biljek bolsaňyz, şu obadaky adamlardan soraň, siz bilersiňiz diýip ýazyk eken. Ondan bul adam aýdýa, men diýýä, bir oba baraýyn, o oba aýlanaýyn we bir geň zat göreýin diýýä. Ondan şonda oba barýa, ol hem bir ýaşuly adam bar eken, kän ýaşap oturan. Onda muňa öýüne myhman bolýa-da, ýaşuly diýýä, men diýýä, Şu oba geçip barýardym. Oba şu obaň gyrasynda bir ýasalan uly gümmezi gördüm. Oba bu gümmezde-de şuň näme üçin ýasalanyny biljek bolsaňyz, obadan soraň, obadakylar biler diýensoň, oba şuny bilmek üçin geldim diýýär. Onda bul ýaşuly aýdýar, Oglum otur diýýär. Muň öňüne çaý goýýar, suwjagaz goýýar-da, Sen bir çaýyňy iç, men gürrüň bereýin diýýär-de, bir wakany gürrüň berýär. Ine, maňa diýýär, şuny atam gürrüň berdi. Şu obaň diýýär, bir hökümdary bar eken. O bir şeýle adalatly eken. O bir ile-güne mähriban bir gowy hökümdar bar eken. Ol hökümdaryň hem bir iti bar eken. Şol itini diýýär, gowy görüp hiç ýanyndan hem aýyrmaýan eken. Sapara gitse-de ýanynda, öýünde-de ýanynda. Ondan günlerde bir gün ýaňky hökümdar sähra gezelenje gidýär. Şonda birinji gezek itini köşkde goýup gidýär, şu itim galsyn diýip. Gitmäkä-de aşpezine tabşyrýar, özüniň bir gowy görýän naharyny taýýarla diýýär. Onuň aşpezem muň naharyny taýýarlaýar, buň içine-de ýylan gaçýar-da, ýaňkyň naharyna zäher bolýar. Onda hökümdar gelýär, ondan ýaňkyny iýjek bolýar, iti üýrüp, topulyp goýan hakda. Ol aýdýar, bu näme üçin maňa üýrýär, bu öň beýle zat ýokdy diýip geň görýär-de, hökümdar naharyndan alyp iýjek bolanda it baryp ylgaýar-da, elindäki naharyny kakýar, özünem şo gazana uklaýar-da, anym şo taýda wepat bolýar, ýaňky it. Ondan bu hökümdar aýdýar. Men diýýär, Gowusy itimi şeýle gowy görýärdim. Hawa, meň diýýär, meň gowy görenimden hem beter gowy eken. Hawa, meni halas etmek üçin diýýär, öz janyny pida etdi, diýip, ine, bir şuny ýaly itiň hem, hawa, bir öz bir gahrymanlygy, öz eýesine wepadarlygy, ine, bizde gelen, görýäňmi, atalar sözünde. Bu rowaýatlarda bar. Hat dogry.
Bir dostuny ýitiren dünýä ýitirer, dünýä ýitiren aglar ahbetin. Ýa esasy adamyň öňünde hemişe dostluk meselesi ilkinji duran meseleleriň biri iň ýakyn wepadar dost saýlamak. Dostuň köplügimi ýa-da dostuň azlygy baradaky gürrüň däl-de, seň her haçan Özüňe bir iň ýakyn gowy dostlar hemişe seň gapdalňda duranda onda öňümizde hiç hili kynçylygyň ýoklugy dost adamyň gapdalyndaky hemaýatkäri diýsegem ýalňyşmaz. Sebäbi biz islendik pursatda şatlanan pursatymyzda öz şatlygymyzy ilki bilen dostlarymyz bilen paýlaşýas, gaýgylanan pursatlarymyzda ilki bilen öz gaýgy-aladalarymyzy dostlarymyz bilen paýlaşýas. Ýusuf mugallym size berjek indiki sowalymyz. Halal işle haýyr tap. Bu sowal ildeşlerimiz nähili pikirdekan?
Biziň ata-babalarymyz halallygy özüne ýol-ýörelge edinip şu günlerimize ýetirip gelipdirler. Halal baýamagy, halal işlemegi ýol, maksat edinmek bilen bir hatarda özüniň nesillerini hem şu halallyk terbiýesi bilen terbiýeläpdirler. Halal zähmetiň soňunyň röwşen gelejege, şonuň bilen bir hatarda rowaçlyga getirýändigini biziň ata-babalarymyz belläp geçipdir. Asly halal türkmen ojagy ýa-da bolmasa Türkmene haram ýokmaz diýen aýtgylary hem häzirki döwürde biziň nesillerimizi terbiýelemekde-de özüniň bir nusgalyk mekdebi bolup durýar. Şonuň üçin ata-babalarymyzyň şu halallygy, halal terbiýelemek, halal işlemek, halal baýamagy hem bize ündäp geçipdirler.
Halal gazanmak we halal gazanjyňa sabyr etmek öz çagajyklaňy halal iýdirmekligiň özi mukaddes zat. Ine bir kazy bar eken, oba ýaňky kazyň oba bag bossany ba, ondan şo bag bossanyna seretmek üçin bir oglanjygy alýa, üzüm ekýän eken gowy görüp, sen oglum diýýä meň şu bag bossanyma seredip ber diýýä. Onda bulam näme Oguşa aňyrsy bir halal arassa bolansoň, şoň bagy-bossany bilen Oguşyň bagynda bolup ýör ýaňky kazyň. Onuň bir wagt bolýar-da, ýaňky kazy özi gowy görýän dostlary bilen, ýoldaşlary bilen şu öz bagy-bossanynda bir oturmaga we dynç almana gelýärler. Ondan şonda ýaňky kazy aýdýar, Eý, oglum, diýýär, şu üzümiň, diýýär, iň süýjüsini, iň gowusyndan, diýýär, maňa ýygyk getirip ber, diýýär. Ondan gul ýaňky bagban oglanam aýdy, Aý, kazy, diýýä, men, diýýä, ýygyk getir diýseň getireýin, ýöne men buň süýjüsini men bilmeýän, diýýä. Bu kazam haýran galýa, Sen näme üçin bileňok, diýýä, näçe wagt boldy, näçe ýyl boldy sen, diýýä, bagbançylyk edip ýörsüň, meň bagyma seredýäň, diýýä. Bagban aýdy, Bagyma seret diýdiň, meň üzümimden iý diýmediň, şonuň üçin men bir dänesinem datmadym, diýýä. Bu ýaňky hojaýyn bir gyzy bar eken. Onuň öz ýan ýoldaşy maşgalasy bilen maslahatlaşýardanam şu diýýär, gyzymyz diýýär, kime durmuşa çykarjagymyzy bilmän ýörüs. Bir gowy maşgala duşsa diýip ýörüs bolna şundan arassa, hawa, şundan arassa halal oglan duşarmy, duşmazmy belli däl. We gyzymyz diýýär, şuny durmuşa çykaraly-la diýýär, şuny ogul edineli. Şeýdip bu ýaňky oglany öz gyzyny durmuşa çykaryp, ine bul oglana öz mal-mülküni, baýlygyny berýär. Ine, şu ýaňky rowaýata, ýaňky kyssa seredemizde Magtymguly şuň ýeten döwleti şu halallygy bilen, arassalygy bilen ýeten döwlet diýip hasap edýän. Öňem bir barjamly adamyň bir hyzmatkäri bardy. Ýaňky hyzmatkäriniň gündelik işleýän haky bäş tylla eken. Ýöne bu her gün şuny ýaly zähmet çekse-de hiç ýyl şoň artýan puly ýok diýýär. Gündelik gazanç hakyny alýar. Olam özüniň iliçkisine ýetýär, ýöne hiç hili şol tylladan artanokdy. Ahyryna bu näme çen bilmän bir akyllaryň ýanyna barýar. Akyllaryny diýýär, men diýýär, irdenden agşama çenli diýýär, biriniň gapysynda diýýär, işleýän diýýär. Ýöne diýýär, muň töleýän hakam diýýär, az däl diýýär. Ýöne hiç hili mende diýýär, artýan zat ýok diýýär. Şu günim tapsam, ertirim ýene-de alada bolup dur diýýär. Akyllaram ýaňky ýüzüne seredýärde, sen onda diýä öz hojaýynyňdan diýä haýyşt et diýä sen gündelik sen iş hakyňy diýä 4 tylla getirsin diýä. Bulam 5 tylla ýetmedi karyna 4 tylla nädip ýetsin diýen sorag bilen ýaňky akyllaryň ýüzüne seredýär. Şol wagtam ýandaky Okuwçylara aýdýar, Halypamyz bir zat diýse, bir emmasy bardyr diýen yşarat bilen ýaňky gelen adamyň ýüzüne seredýärler. Ine, bulam hojaýynyň ýanyna baryp aýdýar, Hojaýyn, ýa sen diýýär, meň gündelik hakymy diýýär, dört tylla getir, men haýyşt edýän diýýär. Hojaýynam diýýär, alamatynam sorap durym ot diýýär, ýöne bir aý, iki aý geçenden soň diýýär, hiç hili ýene-de üýtgeýän zat ýok diýýär. Ahyry ýene-de ýaňky adam akyldaryň ýanyna baryp, Meň diýýär, hiç hili üýtgän zadym ýok diýýär. Dört tylla-da diýýär, meň günüme diýýär, zordan ýetýär diýýär. Onda sen diýýär, hojaýyndan diýýär, üç tylla hak etmegiňi haýyşt et diýýär. Bulam, Bolýa, hojaýynyň ýanyna bardy, meň hakymy üç tylla bermegiňi haýyşt etýän diýdi. Hojaýynam ýene-de diýýär, sorap durmady, alamatyny diýýär, bolýa diýip diýýär, razylaşdy diýýär. Wagtyň geçmegi bilen diýýär, az wagtdan ýaňky adam şeýle bir diýýär, baýap başlady diýýär. Howlusynda towal goýberdi, ownuk şahly mallardan diýýär, jaýyny täzeletdi diýýär. Indi bir ýylyň içinde diýýär, ýaňky şeýle bir diýýär, barjamly adamlaň diýýär, hataryna diýýär, goşuldy diýýär. Özüniň bir ähli zady bardy diýýär. Ine, bir ýyldan soň ýaňky adam ýene-de şol akyllaryň ýanyna baryp, Akyllarym diýýär, şol siziň beren öwüt-nesihatyňyzdan soň diýýär, men diýýär, baýap başladym, muň diýýär, hikmeti nämedi diýýär. Bulam saňa gelýän iş zähmet hakyň diýýär şol soňky diýýär üç tylla diýýär. Ýöne diýýär bu iki sany tylla diýýär saňa diýýär seň zähmet hakyňdan daşary bolanlygy sebäpli ol seň zähmet hakyňy diýýär iýip otyr diýýär rysgalyňy iýip otyrdy diýýär ol saňa halal däldi diýýär. Halallyk adamyny bagta eltýän ýeke-täk ýollaryň biri diýsek sözümiz ýerine düşer. Ýusup mugallym size berjek indiki sowalymyz Ylym köp, ömür az. Bu sowal ildeşlerimize äl pikir dakan.
Göni manyda aýdanymyzda, ylymly adam öz yzynda at goýup, özüniň adyny müňýyllyklarda ýaşadyp, müňlerçe asyrlar ýaşaýar. Ä ylymsyz adam özüniň yzynda at goýman, onuň ady il-halkyň arasynda agzalman ady hem ýitýär, özi hem ýitýär. Göçme manysynda aýdanymyzda ylymly bolmak, dünýäniň açary eliňde diýmekdir. Ylymyň näçe köp bolsa, ähli ýerlerde Özüňi kynçylyklarda-da başyňy alyp çykyp bilýärsiň. Ylym köp, ömür az. Geregiňi al, daşa ýaz diýýär. Şol diýmekleň özi hem, şony daşa ýazyp ýa-da bir kagyz ýüzüne geçirip özüň öwrenen ylymlaryňy geljekki nesillere miras goýmak hem adyň seň yzyňda adyň galyp, ylymyň bilen, bilimiň bilen müňlerçe asyr ýaşamaklygy gazanyp bilýärsiň. Meniň şu atalar sözüne düşünişim şeýleräk. Ylym köp, ömür az diýilmeginiň asyl manysy hem ylymyň Şu çäksizdigini, adam ömrüniň bolsa şu ylym öwrenmekde gysga wagt bolup geçýändigi ündelinýär. Sebäbi adam ömrüne açyşlary, ylmy açyşlary öwrenmekde ejiz gerýär. Şonuň üçin adamyň bütin ömrüne şu ylym öwrenmek wagty az diýen manyny berýär.
Örän ylym köp, ömür az diýip ata-babalarymyzyň aýdyşy ýaly, ýaňam özüň We bir gowy rowaýat aýtdyň. We şo rowaýatda bir şu ýaňky ylym bilen we akyl bilen bir adamynyň görýäňmi, şu bir halal baýlyga, döwlete bir barjynly bolmaklyga sebäp bolan nämeş, ylym bolýar. Her bir adam üçin we ylym gerek bolup durýar. Sebäp diýseň ylym, akyl adama we bir ýol-ýörelge bolýar. Ine, Magtymguly atamyz, Magtymguly sözüm älemdir, nesihatym ol ile ylymdyr diýýär. Öwüreň şu Magtymguly atamyzyň, ýaňy ata-babalarymyzyň bir pähimlerini eýerseň, oba şoň bir ylymdygyny, bir mekdepdigini aňmak bolýar. Ine, bir alym adam bar eken. O kişi gaty bir alym eken. Obuň abraýy, obuň ylymy dünýäň ýüzüne ýaýraýar. Onda bir ýaş okuwçy bar. Bulam näme şu ýaňky alym adama, akyldar adama oba höwes edip, muny gowy görüp daşyndan guwap ýören eken. Bulaý diýýän men bir şony göreýin, bu diýýän nirden alypdyr bu giden akyly, bu abyraýy nirden aldyka men göreýin diýip ýaňky akyldaryň ýanyna barýar. Onuň barsa näme bir ýüzi nurana bir owadan bir alym adam bir derýaň gyrasynda oturan eken ýüzüni sallap. Onda şonda ýaňky ýaş oglan aýdýar, Eý bir dana adam diýýär, Owa seň diýe abraýyň, owa seň diýe derejäň bir uly ile bir dünýäň ýüzüne ýaýrady, owa sen diýe bu akyly bu ylymy nirden aldyň, sen diýe ylymyň aňyrsyna çykan adam diýe. Şonda ýaňky ýaşulaý diýe oglum diýe şu akyp duran derýany görýäňmi diýe. Olam görýän diýe. Sen diýe ýok özüň diýe şu derýaň hemme suwuny içip gutaryp bilermiň diýe. Ol oglan aýdýar, Ýok, diýýär, bu derýaň suwuny içip gutaryp bolmaz, diýýär. Onda oglum diýýär, Göýä şu derýaň suwuny içip gutaryp bolmaýşy ýalaka, ylmyňam aňyrsyna çykyp bolanak, diýýär. O her kimiň bir öz bir nesibe paýyndan o ylym paýy bardyr, diýýär, senem kän kitap oka, Owo, senem ylymyň yzynda bolly, senem bir öz nesibäňi we öz paýyňy alarsyň diý. Hat dogry, Sokrat aýdýar-a, Men diňe bir zady bilýän, olam meň hiç zady bilmeýänligimde diýip belleýär. Diýmek, ylymyň aňakdan çykany ýok. Kamalat ýersiň, basgançakdan basgançaga galnyşy ýaly adam öz durmuşyny edil şon ýaly bir pesden beýiklige garşy hem gurýar-da, ylymam edil şon ýaly. Ýöne bir talyp bilim alaýyn diýen maksat bilen ne irki wagtlarda bir halypa diýýär, şägirt bolup durdy diýýär. Ýöne gündelik geçýän sapaklary diýýär, ýaňky talyba diýýär, hiç hiliye ýetenokdy diýýär, ol kabul edip bilenokdy diýýär. Ine, ahyrynada sapaklary özleşdirip bilmeýändigi sebäpli halypasynyň ýanyna baryp, Halypam, maňa rugsat beriň, öz ýurduma gaýdaýyn diýýär. Halypasam diýýär, Muň hiç hili hikmetinem soramat-da diýýär, ýaňka diýýär, ýoluň ak bolsun diýip diýýär, ýaňkyny ýola ugratdy diýýär. Ine, oglan öz ýurduna gelýärkä, suwdan ganaýyn diýen maksat bilen diýýär, çeşmäň gyrasyna bardy welin, Dagyň üstünden damyp duran damjajyk diýýär, suw damjasy diýýär, daşa düşýär diýýär. Şol daşy diýýär, uzak wagtlap synap durdy diýýär. Hemem diýýär, şol daş diýýär, ýyllaň geçmegi bilen diýýär, ýekeje damja damyp duran damjajyk şony oýandygy sebäpli diýýär. Bu diýýär, şoňa pikirlendi-de diýýär, hatda diýýär, ýönekeý bir suwuklyk daşy oýup biljek eken diýýär. Diýmek, Men öz-özümi taplasam, men ylymly, bilimli bolup ýetişerin diýen maksat bilen ýene-de yzyna dolanypdy, halypasyna ýene şägirt bolup durdy, hemem ol ylymly, bilimli, hünärli adam bolup ýetişdi diýip bellenilýär. Ýusup mugallym, Ylym, bilim barada gürrüň etdik, halallyk barada gürrüň etdik. Esasy, sizem okuwçylaryňyza berýän öwüt-ündewleriňiz, Ilkinjileri ylym-bilimden başlanýar, halallykdan başlanýar, agzybirlikden başlanýar, ene-ata hormat goýmakdan başlanýar. Indi siz hem öz öňüňizde goýan arzuwlaryňyz bardyr, öz maksatlaryňyz bardyr, şular dogrusynda. Her bir adam oba bir öz maksadyna ýetsin. Oba biziň hem näm okadýan okuwçylarymyz, her bir adam hem, her bir mugallymyň okadýan okuwçylary oba bir öz ylymly-bilimli bolup, ýokary okuw jaýlaryna girip, Hawa, bir ile-güne öz Watanyna wepaly oglan-gyzlar bolup ýetişsinler diýen magtymyz. Biziň hem arzuwymyz şol. Hormatly Prezidentimiz her bir nesillerimiziň ylymly, bilimli bolmagy üçin we gijesin gündiz edýär. Arkadag Prezidentimiziň başy dik bolsun, il-ýurt bähbitli, halk ähmiýetli alyp barýan işleri elmydama rowaç alsyn!
Sag bol Ýusup mugallym, arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Hemişe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda görenimizem, eşidenimizem toýdan bolsun! Siziň hem bilim berýän ýaşlaryňyzyň her biri mukaddes Watanymyza, hormatly Prezidentimize wepaly ýaşlar bolup ýetişmeklerini tüýs ýüregimizden arzuw etýär. Kesbiňizden kemal tapyň! Hormatly adamlar, biziň söhbetdeşimiz Mary welaýatynyň Murgap etrabyndaky otuz birinji orta mekdebiň mugallamy Bägül Ataýewa. Bägül, gepleşigimizde hoş gördük. Gepleşigimiziň ady Atalar sözi, gürrüňimizem atalar sözüniň il içinde ulanyş dogrusynda başlasak. Grek akyldary Aristotel Edebiýat halk döredijiliginiň esasyna ýatýar. Edebiýat halk döredijiligi bilen birlikde ösýär. Iň güýçli edebiýat bu halk döredijiligini öz içine siňdiren edebiýatdyr diýip aýtýar-da. Ine, şol grek akyldarynyň şeý diýmegi ýöne ýerden däl. Ine, şu biziň edebiýatymyza ýüzlenenimizde-de, biziň edebiýatymyzda bar bolan eserleriňem köpüsiniň halk döredijiligi eserleriniň düzülendigi bildirýär-de. Ine şu halk döredijiliginiňem esasy hem aýrylmaz bir bölegi nakyllar bolup durýar. Nakyllaryň tebigaty barada aýtsak, nakyllaryň tebigaty özüniň owazlylygy bilen, heňliligi bilen, özboluşlylygy bilen hemem bir tertipliligi bilen tapawutlanýar-da. Tertibiň bolan ýerinde bolsa sazlaşyk bolýar. Ine bir iň ýönekeýje meselem alyp göreli, meselem ine tans sungatyna ýüzlensek-de, ine şu tans sungatynda tansy ýerine ýetirýän bir adamyň hereketlerini synadip görsek, şol tansy ýerine ýetirýän beýleki bir on sany ýa ýigrimi sany köpçülik bolup ýerine ýetirilende eýýäm şol tans sungatynyň täsin bir taraplary açylýar-da. Şol bir tansy bir adamyň ýerine ýetirenden, şony köp adamyň ýerine ýetirende sazlaşyk emele gelýär. A sazlaşygyň bolan ýerinde bolsa ajaýyplyk bar. Ine şu nakyllaryň hem tebigaty edil şol tans sungatyndaky ýaly, şol ajaýyp sazlaşyk ýaly, şoň ýaly bir tertipli tebigaty bolýar nakyllaryň hem. Şular ýaly sazlaşykly, tertipli tebigatynyň bardygy üçin nakyllarymyzyň hem bir geljekde-de edebiýatymyzy ösdürmekde has uly orna eýe boljakdygyna şübhelenemzok diýsek ýalňyşmarys. Gaty dogry.
Bägül hormatly Prezidentimiziň il-günümize sowgat beren Paýhas çeşmesi kitabynda şeýle aýdylýan atalar sözi bar, Ýigit ýa doly gerek, ýa däli. Bu sowaly siz öz pikiriňizi beýan beýan etmeden öňürti bu sowaly ildeşlerimize goýalyň, ildeşlerimiz näl pikirdekan?
Gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan türkmen halkynyň edep-terbiýä ýugrulan halal ýoly bar. Ata-babalarymyzdan gelýän ahlak ýol-ýörelgelerine eýerip, maşgaladaky oglan çaganyň mert, gaýduwsyz, batyr, gerçek, goç ýigit bolup, Watana wepaly ýigit bolup ýetişmegi ugrunda irginsiz alada çekýär. Ata-babalarymyz Derýanyň ýolsuzyndan gork, ýigidiň arsuzyndan diýen ýaly nakyllary döretipdirler. Beýle diýmek bilen ata-babalarymyz. Arsyz ýigitleriň geljekde ile-güne, Watana, daş-töweregine haýyr getirmejekdigini aýdypdyrlar. Ine, bu atalar sözüniň üsti bilen şol ýaş nesli terbiýelemek, oňa onda bir şol şu ýerde getirilen atalar sözündäki ýa dällik, ýa dolylyk meseleleriniň şol edep-terbiýeden gözbaş alýandygyny, ýagny bir ýaş nesle terbiýe beremizde ony mert, watançy, batyr, edermen, Watan üçin janyny gurban edýän adamlara dällik derejesinde şu Watany söýýändigini şu atalar sözüniň üsti bilen beýan edilmek islenýär. Nesle terbiýe bermegiň dürli usullary bar. Ine, şol usullaryň birem şol paýhasly, düşünjeli, her zada oýlanyşykly çemeleşip bilýän ýigitleri terbiýelemek babatynda-da bellenip geçilýär. Bulam şol her bir adamyň tebigy ýaradylyşyna görä onuň watançylyk duýgusynyň, ýigitlik duýgusynyň, edermenlik, watansöýüjiliginiň şol atalar sözüniň üsti bilen beýan edilmek islenýär.
Ýigit ýa doly gerek, ýa däl diýen nakylyň ine, döreýiş döwrüni alyp görseň, onuň onuň döreýiş döwri gaty irki döwürlere gitýär. Şol Gorkut ata döwrüne ýa-da ondanam aňyrdaky döwürlere gitmegi mümkin, ine, şuň döreýiş döwrüniň. Sebäbi şu Ýigit ýa doly gerek diýlende, ine, nakylyň şu bölegini alyp görenimizde, Bir hadysanyň iki tarapy göz öňüne tutulýar. Bir hadysanyň maddy hemem ruhy tarapy göz öňüne tutulýar. Ine, ýigit doly gerek diýlip, maddy tarapdan şu nakyl seljerilse, onda doly bolanda ol eýýäm şol ýigidiň barjamlylygy, bir eliniň uzadan ýerine ýetýänliligi, bir baýlygy, göz öňünde tutulýar. Birine şu türkmenlerde Ola pylan obada doly otyr ýa ol pylan ýere doly otyr diýip şeýle gürrüňler bar. Ine şu ýigit doly gerek diýlende şol ýigidiň diňe bir maddy tarapdan baý däl, eýsem akyl tarapdanam dolulygy bir ruhunyňam bir dolulygy göz öňünde tutulýar. Şol adamyň bir doly adam diýlende bir şol kämil adam göz öňünde tutulýar. Indi nakylyň ikinji bölegine geçsek, ýa däli gerek diýlende, bir şu biziň şu Gorkut-ata döwründe-de, şu Gorkut-ata eposyny okanymyzda-da bir gabat gelýän gahrymanlarymyz bar-da, bir şolaryň lakamlary, şolaryň atlarynyň gapdalyndan getirilýän sözleri şu söz bilen baglanyşykly-da. Ine, muňa mysal hökmünde şu Gorkut-ata eposynyň Bamsy-Byrak boýuna däli garçar diýip, Bir gahryman ýigit bar-da, şol Banu Çiçegiň, ýagny Bamsy Beýregiň adaglysynyň erkek dogany. Ine, şol Däli Garçar ady bilen tanalýar eposda. Ýa-da bolmasa, şol Gorkut ata-da, başga-da şu yzyna Däli goşulyp berilýän gahrymanlar bar-da, ine, meselem, Däli Dumrulat bolýar. Bir şu taýda göz öňüne tutulýan zat şol bir ýigidiň şahannazlygy, şol bir ýigidiň edenliligi. Şoň özbaşdak karar çykaryp, özbaşdak hawa, özbaşdak hereket edip bilýänligi göz öňüne tutulýar. Onsoň şol il içinde, şol il içinde-de şol şol manysy bilen göz öňüne tutulyp döredilip dur şu nakyl. Ine, biziň soňky edebiýatymyzda-da, ýigriminji asyr türkmen edebiýatynda-da bir şeýle lakamlar bilen tanalan şahsyýetlere, Milli medeniýetimiziň görnükli ussatlaryna duşmak mümkin. Olaryň hataryndan-ha biziň bagşyçylyk, sazandalyk sungatymyzyň bir ajaýyp wekilleriniň biri hasaplanýan Gara Däli Gökleňi alyp bolar. Indi halkymyzda şol däli diýlen söze berilýän düşünje, ol bir biziň häzirki zaman döwrümizde ulanýan Sözüň manysy bilen gabat gelmän bilenok. Sözleriň şeýle bir tebigaty bar-da, sözler wagtyň geçmegi bilen özüniň manysyny ýa giňeldip bile, ýa daraldyp bile, ýa başga mana göçüp bile, ýa köp manyny alyp bile. Sözüň şoň ýaly tebigaty bar. Biziň iň esasy öwrenmeli zadymyz, şu biziň Gahryman Arkadagymyzyň Halk döredijiligimizi dikeltmeli, biziň halk döredijiligimizi halkymyzyň aňyna ornaşdyrmaly diýen sözlerinden ugur alyp, Biziň iň esasy öwrenmeli zadymyz şol sözleriň ilki dörän wagtynda, ilki başda nähili dörändigi, haýsy maksat bilen dörändigi, bize şony bilmek häzirki döwürde örän wajyp bolup durýar. Bägül size berjek indiki sowalymyz Galam gylyçdan ýitidir. Bu sowaly siz öz pikiriňizi beýan etmezden öňürti bu sowaly ildeşlerimize goýulyň, ildeşlerimiz nädip pikirdekan?
Galam Gylyçdan ýiti diýen atalar sözünde bolsa sözüň gudraty, kelamyň gudraty barada beýan edilýär. Ýagny sözüň şu ýerde bir gylyçdanam ýitidigini, onuň dürli ýaraglardanam üstün çykyp biljekdigi şu atalar sözüniň üsti bilen beýan edilýär. Bu atalar sözi göçme we göni manyda ulanmak bilen, göni manyda bolsa şol galamyň üsti bilen, sözüň üsti bilen, Adamlaryň arasynda ýurtda parahatçylygy bir ündäp boljakdygy, onuň bir bela-beterlerden saklap boljakdygy şu atalar sözünde beýan edilýär. Mundan hem başga şol sözüň güýji, gudraty barada şu atalar sözünde hasam bir gylyçdan ýiti boljakdygyny, onuň dürli ýaraglardan, Dürli ýowlardan saklap biljekdigini şu atalar sözüň üsti bilen beýan edilýär. Şol nakyla meniň düşünişim şeýleräk. Ynha, geçmişde biziň ata-babalarymyz örän kitaphon halk bolupdyrlar. Şeýle bir mysal getiresim gelýär-de, meselem, ynha, diňe Merwiň özünde on iki sany kitaphanaň bolmagy, olaryň hersiniň ägirt uly kitap gorunyň bolmagy, geçmişde türkmen halkynyň nähili kitaphon halk bolany, ylyma, bilime nähili hormat goýandygynyň alamaty bolup durýar. Ynha, mundan başga-da Köneürgenç şäherinde hem uly äpet, uly kitaphanalaryň bolmagy, onda diňe bir türkmen alymlarynyň däl, eýsem-de daşary ýurtdan gelýän alymlaryň hem ylmy açyşlaryny etmekleri hem taryhda kitaphanalaryň ähmiýetini has hem aýan edýär. Kitap okamaýan görýänini görer, kitap okaýan dünýäni görer diýip belläp geçýär. Bu diýilýäni, okan kitaplaryň kömegi bilen dünýäni görüp bolýanlygy, ýagny, Geçmişdäki ata-babalarymyzyň, daşary ýurt alymlarynyň, türkmen alymlarynyň okap has hem uly buýsanç duýgusyny döredýär.
Galam gylyçdan ýitidir diýen nakylyň dörän döwri şu ýedinji asyrda Orta Aziýa, araplar aralaşýa. Türkmen medeniýetine-de bir, türkmen sungatyna-da bir araplaryň täsiri duýulýa-da. Biziň şu elipbiýimiz arap elipbiýine geçip başlaýa. Şo döwürden soň bir şerigat döräp haşlaýa halkyň arasynda. Ine, şol Galam gylyçdan ýitidir diýen nakyl şol döwürde dörän nakyl bolmagy ähtimal. Her bir nakylyň many-mazmunyny düşündirmezden öňürti biz şol nakylyň döwrüni dikeltmäge çalyşýarys. Sebäbi şol nakylyň döwrüni dikelden wagtyň Şol nakyl hakynda adamda eýýäm belli bir düşünje, çäk emele gelýär. Her bir düşünjäniň bolsa özüniň çägi, giňişligi, wagty bolmaly. Şol düşünje şol çäge salnan wagtynda, şol giňişlikde eýýäm aýdylýan wagtynda ol eýýäm özüniň soňky beýanlaryny tapýar. Kitaplarda-da, ýa beýleki ýazgylarda-da şol gylyç bilen galam hakyndaky aýdylan jümleler gabat gelýär-de. Galam ol eýýäm mülk hasap edilýär. Galam öz içine ähli zady alýar diýip berýärler. Sebäbi galam ýazýar-da, ýazýan zatlaram uzak ýaşaýar. Diňe ýazylan zatlar beýleki nesillere ýetmek mümkinçiligi barda. Galamyň örän uly mümkinçiligi bar. Kimiň elinde galam bolsa, şonuň elinde häkimiýet bar diýip düşünýärler. Ine şu türkmen jemgyýetinde-de galamyň örän uly orna eýe bolandygyny görmek mümkin. Ine şu suratlara seredip görsek-de, Magtymguly Pyragynyň eýýamynyň suratlaryna-da ýa ondan öňküräk döwrüň suratlaryna-da seredip görsek, şol döwürlerde ruhanylar ýa beýleki gatlakdaky adamlaryň şol geýýän selleleri bar. Oňa käbir ýerlerde çalma-da diýilýär-de, şolaryň daňynan selleleriniň ýokarsynda ýelek bar. Ine şol ýelek galama alamatlandyrypdyr. Indi Galam gylyçdan ýitipdir diýlen nakyl diňe bir türkmen halkynyň içinde däl, eýsem beýleki halklaryň içinde-de rowaçlyk tapypdyr. Ine şoňa rus halkynda-da näme galam bilen ýazylan bolsa şony palta bilenem çapybilmersiň diýen ýalyrak görnüşde ulanylýan nakyllar bar-da. Gylyçdan ýitidir diýilmeginiň sebäbi şol özüniň dörän döwri bilen baglanyşykly. Şol döwürleriň harby sungaty barada okanymyzda-da bir türkmen ýigitleriniň bir göteren ýaraglarynyň egri gylyç bolandygy barada bir maglumatlar bar-da taryhda. Ine şol her halkyň öz sulhusyna görä şol sözler çalşyrylyp ulanylypdyr. Ine bizde. Gylyç ulanylan bolsa, onda rus halkynda olaýan palta sözi bilen çalşyrylyp ulanylypdyr. Ýöne, şu taýda iň esasy aýdyljak bolýan mazmun, pikir şo bir pikirden ybarat-da, ýagny şol pikir galamyň ähli zatdan güýçlüdigi bilen ybarat. Ýagny, gylyçdanam, gylyç şu taýda häkimiýetiň bir manysyna gelýär-de, ýöne galamyň şondanam güýçlüdigi baradaky pikir ýatyr. Gaty dogry. Öňem bir mugallym okuwçylaryna sorag berýär. Iň ýiti zat näme diýende, onda okuwçylarynyň hersi bir jogap beripdi. Ahyrynda mugallym ýaňky suwalyň anyk jogabyny aýdýar. Iň ýiti zat diýä bu galamdyr diýä. Sebäbi diýä galam diýä perman çykarýar diýä. Gylyç bolsa permanyň diýenini ýerine ýetirýär diýip belleýär. Bägül, gepleşigimiziň geçen sanlarynda-da siz bilen söhbetdeş bolup, ýagny siziň şahyrlyk bilen meşgullanýanyňyzy bizi seredýän tomaşaçylarymyzam bilýändir. Gepleşigimiziň şu ýerine öz döreden şygyrlaryňyzyň birini iýleşlerimize ýetirseňiz, iýleşlerimiz hem hoşal bolardy.
Sag boluň. Gahryman Arkadagymyzyň bir döredijiliginden ylham alyp, Gahryman Arkadagymyzyň döredijiligini okap şu eserleri döredýäs-de. Ine şol sebäpden bir Gahryman Arkadagymyza bagyşlap ýazan goşgularymdan birini okap beresim gelýär. Şanly hem bagtyýar türkmeniň toýy Indi näçe ýyllar edip dur dowam Halkyna bagt beren beýik ogulsyň, Arkadag! Mübärek ýollaryň rowan Biz siz bilen öňe urýarys gadam Zamanaň sesine sesimiz goşup, Bedew ady bilen özgerýän ýurdum Ösüp barýar söýgi bilen utgaşyp. Köki berk agajyň ömri dowamat, Dowam bolar ýaly döredýäs, gurýas, Diňe öňe diýen şygar astynda Agzybirlik bilen geljege barýas. Sag boluň Bägül, galamyz ýiti bolsun, hemişe hormatly Prezidentimiziň saýasynda siziň döredýän şygyrlaryňyzyň höwrüniň köp bolmagyny arzuw etýäs. Siz berjek indiki sowalymyz Söz bar halk içinde, söz bar hulk içinde. Bu sowal söz pikiriňi beýan etmeden öňürti bu sowaly ilki ildeşlerimize goýalyň, ildeşlerimiz däl pikir dakan.
Söz diýen zadyň özüniň güýji bolýar. Şonuň üçin söz sözlejek bolsaň hökman onuň güýjüne, gymmatyna, täsirine garamalydyr. Her bir söz adama täsir etip bilýär. Ýagny, ýaramaz söz aýtsaň adamlara ýaramaz täsir etip bilşi ýaly, ýagşy söz aýtsaň hemem adamlary ýagşylyga, gowulyga, halallyga getirip bilýär. Ýagşy söz ýylany hiňden çykaryş diýilşi ýaly, ters ýola düşen adamlar hem dogry ýola düşmäge kömek edýär. Ýa-da bolmasa hassany soramaga baraňyňda ýagşy söz aýtsaň hassa hem gowulaşyp bilýär. Aslynda adamlar ýagşy söz bilen iliň arasynda özüni tanatyp bilýärler. Beýle adamlar köp okap, köp bilip, şol ýagşy sözleri bilen ile täsir edýärler. Söz bar halk içinde, söz bar hulk içinde. Elbetde, bu atalar sözünde getirilýän hulk sözi adamyň gylyk-häsiýetini, edim-gylymyny özüni alyp barşyny aňladýar. Söz bar halk içinde diýmek, elbetde, halkyň, köpçüligiň aýdan sözi bar diýilmegi aňladýar. Ýöne edep-ekramyň, özüňi alyp barşyňam bir aňladýany sözi bar diýilmek manyny berýär. Elbetde, söz bar halk içinde, söz bar hulk içinde diýlen atalar sözüniň manysyna Meniň düşünişim şeýleräk.
Birinji bölegi söz bar halk içinde diýýär. Ýagny halkyň sözi bar diýen manyny berýär. Söz bar hulk içinde bolanda bolsa, hulk sözüni biziň halkymyz hulk görnüşinde däl-de, sulh görnüşinde ulanýar. Ýöne şu hulk sözüniň köplük manysyna ahlak manyda gelýär. Biziň jemgyýetimizde ahlak diýen sözi ýygy-ýygydan ulanýarlar we köp edep-terbiýeleri, bir şu nakyllaryň bize ýetirmek isleýän, ündemek isleýän bir edep-terbiýeler ulgamyny şu ahlak sözi bilen aňlatýarlar. Indi söz bar halk içinde diýlende, şol halkyň sözi bar diýlen manyda. A söz bar hulk içinde bolan bolsa, bu seň öz hulkuň. Öz sulhuň alýan sözi bar diýen manyny berýär. Söz bar halk içinde diýende şol diňe bir halkyň içindäki sözler bilen däl, eýsem adamyň öz ýüreginiň içindäki sözlerem bolýar. Bir adamyň özüniňem sözi bolýar diýen many-mazmun göz öňüne tutulýar. Esasy sözüň agramy barada gürrüň edilende, söz ýagşy sözler adamyň kalbyna ornaýandygy biziň hemmämize mälim. Şonuň üçin hem Ýagy söz daş ýarar diýip, ata-babalarymyz jaýdar aýdypdyrlar. Söz bar halk içinde diýýär, biz islendik pursatlarda islendik adamyny diňe özümiziň ýagşy sözlerimiz bilen özlerimizi dost tutunyp bilýäs. Ýaman sözlerimiz bilen öz dostlugymyzam gaçyryp biljekdigimiz şübhesiz bolup dur. Şonuň üçin hem sözüň agramy adamyň kalbyna edýän täsiriniň aýratynlygyny bellesek ýerlikli bolar. Rowaýata görä, bir oglanjyk diýýär, demir ýol menzilinde diýýär, galam satýardy diýýär. Ol galam satanda diýýär, hiç hili oň galamlary geçenokdy, ýöne diýýär, ýanyndan geçip barýan adamlar çalaja ýylgyryp ýaňky oglana diýýär, her hili sözi diýýär, gowy sözlerini aýdyp gitýärdiler diýýär. Ine, bir gezegem diýýär, bir işewür adam Ýaňky oglanjygyň ýanyndan geçip barýardy, ol indi şony bildirmän, indi şol oglanjygyň bolup durşuna diýe daşyndan haýpy geldi-de diýe, ýaňkyň diýe kisesine pul taşlady diýe. Otla binmek üçin diýe howlugyp ýörýärdi diýe, edil şol wagtam diýe otla minjek bolup durka diýe ol oglanjygyň ýüzüne seretdi diýe, yzyna gaýdyp. Bagyşlaň, sizem biziň ýaly bir işewür adam, sizem munday telekeçilik bilen meşgullanýaňyz. Ýöne galamyň hakyny töledim-de, men galam almagy ýadymdan çykarypdyryn diýip, yzyna gaýdyp galam aldy. Oglanjykda şeýle bir üýtgeşik pursatlar boldy. Wagtyň geçmegi bilen şol işewür adamyň sizem biz ýaly işewür adam diýen söz gelejege bolan şeýle bir diýýär, umydyny döretdi diýýär. Hatda oglanjyk diýýär, mundan öň diýýär, göwünçökgün halynda diýýär, ýönekeý bir galam satýan diýip özüne kem baha berýärdi diýýär. Ine, şul umyt oglanjygy diýýär, bir işewür adam bolup ýetişmegine ýardam berdi. Birnäçe wagt geçenden soň diýýär, oglanjyk ulalyp diýýär, şol işewür adam meni gözläp tapdy-da diýýär, Sag boluň! Siz meni tanaýan dälsiňiz. Hatda menem siziň adyňyzy bilemok, ýöne meň şu derejä ýetmegine, işewürligiň hataryna goşulmagyma siziň ýekeje sözüňiz maňa täsir etdi diýýär. Diýmek, söz adamyň durmuşynda iň bir naýbaşy gymmatlyklarymyz diýsek, sözümiz ýerine düşermikä diýip pikir edýän. Bägül size berjek indiki sowalymyz Çopan gaýda ýeter? Bu sowaly ildeşlerimiz däl pikir dakan.
Çopan gaýda ýeter? Bu atalar sözünde getirilýän gaý sözi harasat tupan diýen manyny aňladýar. Çopan esasanam çöl ýerde ýaşaýar. Çöl ýerdide bir mahal-mahal gaý tupan köp bolýar. Elbetde, çopan goşunam özüniň çopan goşuny bir ýel harasatdan bir goramak üçin örän dogumly bolýar. Elbetde, ýeser sözem dogumlylyk güýçli diýen manyny berýär. Elbetde, çopan gaýda ýeser diýen bu atalar sözüne meniň düşünişim şeýleräk.
Köp nakyllaryň Diňe biziň halkymyzda däl, eýsem beýleki halklarda-da gabat gelýändigini aýdasymyz gelýär. Ine şu Çopan gaýda ýeter diýen nakyly biz meselem gadymy grek hemem rim edebiýaty bilenem baglanyşdyryp bileris. Ine şol gadymy grek hem-de rim edebiýatynda ýörite çopançylyk edebiýaty diýip bir edebiýatyň bir görnüşi emele gelipdir. Şol çopançylyk edebiýatynda beýan edilýän goşgular, Ol Wergiliniň, Owidiýniň goşgularyna gabat gelýär-de, bir şolaryň goşgularyny çopanlaryň durmuşy bilen bagly ilkinji setirlere, aýdymlara duşmak mümkin. Ýagny şol çopanlaryň eline tüýdügini alyp, saz çalyp ýörşi ýa-da bolmasa şol çopanlaryň goýun bakyp ýörşi ýa-da bolmasa çopanlaryň ýaşaýan öýi bilen bagly halk döredijilik eserlerine duşýar. Ine şol çopançylyk edebiýatynyň täsiri soňlugy bilen Ýewropa edebiýatyna-da örän ullakan täsir edipdir. Ine şol edebiýat soňlugy bilen Gündogar halklarynyň hem edebiýatyna berk ornaşypdyr. Türkmen halkynyň hem esasy meşgullanan kärleriniň biri çarwaçylyk-da, çopançylyk bilen meşgullanypdyrlar. Haýsy kär bilen köp meşgullansaň bolsa, şoň bilen bagly eýýäm edebiýat ýüze çykyp, bir şoň bilen bagly aýtgylar halkymyzyň arasynda döräp durýar-da. Ine, meselem, çopantelpek ýaly bir ösümligiň adyna-da dakylan ýerleri bar. Ýa bolmasa çopantok ýaly bir aýtgylar bilen bir adamyň häsiýetini aňlatýarlar. Bir şol häsiýetinem şol söz bilen aňladylýan bolsa, diýmek şol biziň halkymyza gaty giňden, gaty içgin ornaşan düşünje bolmaly. Indi şu. Çopan gaýda ýeter diýen nakyly göni manyda düşünsek, hakykatdan hem bir gaý tupan duranda bir çopanlaryň eline bir taýagyny alyp, bir türkmen alabaý itlerinem bir süriň her ýanyndan ugradyp, bir şol çopanyň başagaý bolup ýörşi gözüňe gelýä-de, mallary tanamak, bir şolara ideg etmek ussatlygy bar bolsa, Kynçylykly ýagdaýlardan çykalga tapmak bir ussatlygy bar bolsa, şol ýagdaýda çopanyň görkezýändigi bildirýär. Hasam bir şol adamy aljyran gününde, kyn gününde syna diýlişi ýaly, şol çopanam gaýda synamalydygy düşnükli-dä. Ine, ol göni manyda düşünip bolar. Indi nakylyň göçme manyda ulanylyşyna üns berseň, meselem, bir zada başlyklyk edýän adamyň bir bir ýerde özüniň ussatlygyny görkezen bolsa, şol ahwalatda-da şol nakylyň ulanylmagy mümkin. Halkymyzyň arasynda bir şonuňam içgin ulanylýan ýerlerine gabat gelýäris. Bu, elbetde, sözleriň şol manysynyň giňäp, soňabaka ruhy hadysalary geçip gidýändigi eýýäm ruhy ahwallary beýan edýändigi bilen bagly. Gahryman Arkadagymyz biziň halk döredijiligimize örän uly üns berýär, biziň halk döredijiligimizi baýlaşdyrmalydygy, bir biziň milli döredijiligimizi halkymyzyň arasyna ornaşdyrmalydygy barada aýdýar. Hormatly Prezidentimiz bir ýetilen sepgit bilen kanagatlanmaly däldigini, biziň halkymyzyň hasam täze-täze sepgitleri açmalydygyny nygtaýar, bir şulary ýazyjy-şahyrlaryň öňünde wezipe edip goýar. Ine, bizem şu halk döredijiligini öwrenýän hökmünde bir şu esasanam Gorkut ata eposyny öwrenmek bilen meşgullanýaryn özüm-ä. Ine, şol meniň arzuwym şu Gorkut ata eposynyňam bir dünýäniň milli hazynasyna, medeni hazynasyna öwrülmegini arzuw edýärin. Bir şu Gahryman Arkadagymyzyň Bize şeýle işlemäge, döretmäge, bize öz pikirlerimizi beýan etmäge, olary halka aýan etmäge ýetirip berýän mümkinçilikleri üçin köp-köp sagbolsunmyz aýdýarys. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, başy dik bolsun, onuň her bir alyp barýan işleri rowaçlyk tapsyn! Sag bol, bägül, arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Hemişe hormatly Prezidentimiziň saýasynda siziň hem alyp barýan işiňizde üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw etýäs. Siziň bilim berýän ýaşlaryňyzyň her biri mukaddes Watanymyza, Gahryman Arkadagymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişsin. Mugallymçylyk käriňizde-de üstünlikler hemra bolsun, kesbiňizden kemal tapyň! Sag boluň! Eziz watandaşlar, Atalar sözi gepleşigimiziň hemaýatkäri Abraýly mebel hususy kärhanasy, biz Abraýly mebel hususy kärhanasynyň zähmetsöýer işgärlerine hemişe işlerinde, durmuşlarynda üstünlik bilen hemra bolmagyny arzuw etýäs. Mähriban doganlar, gepleşigimiziň ahyryna size ýene bir gezek dünýädäki ähli gowulyklaryň, ynsan kalbyndan çykýan mähir-muhabbet sözleriň ählisiniň size hemra bolmagyny arzuw etýäs. Belent-belent maksatlaryňyz menzillerden aşyp gitsin! Başyňyzda saglyk täji, ýüzleriňiz gülüp dursun. Ynsan başynyň täji bolan jan saglyk mydama size hemra bolsun. Çekýän zähmetiňiziň rehneti durmuşyňyza bagt nuruny çaýsyn. Hemişe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda her bir başlaýan başlangyçlaryňyz bagta sary alyp barýan ajaýyp ýollaryň biri bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw etýäs. Öňüňizde goýan arzuwlaryňyz, maksatlaryňyz ýolundan azaşman, tiz wagtdan size hemra bolsun! Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan, Meniň iň esasy we iň ygtybarly daýanjym halkym bolar diýip egsilmez ynam bilen binýadyny berkden goýan, Döwlet adam üçindir diýen şygar astynda türkmen halkyny gelejege ynamly alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, alyp barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuw etýär. Mähriban doganlar, ynha şeýle ýagşy arzuwlary siziň her biriňize ýollap, bizem siziň bilen hoşlaşýas. Hoş sag boluň.